Glenn Vella, kif int? Tajjeb ħafna, u lejja tabek tajjeb immens. Eh, ħanajlek, Glenn, inti naħseb li kiku il-Maltini kollom jużaw adġettiv biex jiddiskrivuk lilek jew anki jiena kif niddiskrivik. Inti bniedem li l-ġenwinità tiegħek tinħass ħafna. Iva. Bniedem. Xi ħaġa normali għalija. Eh, ma bniedem li xi kultant taf kif jgħidu tiltaqa' ma' xi ħadd u tħoss il-vibes. Hekk. U inti persuna li li li meta bniedem naħseb hmm. kulħadd jgħid kemm ħelu Glen, ħelu Glen, imma il-ħelu Glen ma tiġix għax ħelu Glen, għax inti tagħti dawn il-vibes eh, pożittivi ħafna u vera vera ġenwin. Issa nibda neħmar. X'introduzzjoni din. Grazie. Naħseb minna tjarana. Għajmina li ma nafx. Ma naħsebx fija dil-ħagġi, ġifiri.

U hekk inħoss qisu hemm din il-sempliċità f'ħajtek, mhux inti sempliċità ġifieri lanqas xejn, you know what I mean? Hemm dik is-sempliċità li għalkemm għandek ħafna ħafna ħafna x'tagħmel, qisu hekk dejjem dejjem għandek dak il-outlook fil-ħajja tiegħek int li eh, live and let live, hekk Ek, ek, ek, ek, inħoss. Ek, ek, ek, inħoss, vera, ġveri, ek, inħoss, vera, ħaj, niprofa. Dak l-individwu jien nirrispettah hu kif inhu, hi min hi, hu min hu. Ġifieri dejjem kien il-motto tiegħi u hija xi ħaġa li Mel, naturali ħafna li ġifieri ma naħsibhiex. Jiena ma tagħmellix differenza f'ħajti x'tagħmel inti, diment li ma tweġġagħnix, ma tweġġax lil dawk ta' madwarek, tagħmel b'dak li tagħmel tagħmel b'mod dinjituż. Min jien li noqgħod niddiġdikak jew taf kif, min jien? U tant ieħor nippretendi l ħadd ieħor Ieħor jagħmel- jagħmel miegħi, taf kif? U nippretendiha b'mod ta' mhux għax nippretendiha l-kelma għax at the end of the end- Eżatt. at the end of the day dak li qisni rrid nagħmel jiena ħa nagħmlu. Diment ma jħawweġġel ta' madwari. Ġifieri, issa tirrispettax dak li ħa nagħmel jien, taċċettahx jew le? Dik imbagħad hija problema. Tiegħi. Tiegħek. Fil-fatt jiena inti eh, pax paxna mhux ħażin meta ltqajna. U kien ħadd pjaċir.
Jiena wkoll. U tkellimna fuq xi ħaġa li naħseb jiena lilek saqsejtek għatlek Glenn Kienet diffiċli għalik to to come out and say listen I'm gay u inti tajtni ehm vera perspettiva differenti għedtli Mel jiena Ħa nħalli f'idejk biex tgħidli. Għad li jiena qatt ma pretendejt, ja qatt ma. Ngħidlek jiena.
Qatt ma qatt ma kellek bżonn. Issa dik ħa ngħidlek ġifieri di mhux kulħadd forsi jgħaddi minnha, ġifieri jiena inqis ruħi il-kelma ħa nuża l-kelma bl-Ingliż lucky. Mhm. Xorta ma naħsibx li hija the best word. Mhm. Jiena qatt ma ħassejt il-ħtieġa għaliex jiena nemmen x'nemmen jiena bħala Glenn, bħala individwu, illi jien m'għandix għalfejn niġi ngħid lilek jien is-sesswalità tiegħi x'inhi, inti qatt ma qatt ma tiġi tgħid lili, ġifieri there again naqa' fuq il-suġġett li tipo Jiena m'għandix għalfejn, jiena Glenn Vella, jiena individwu, ħobbni jien kif jien. U jiena nħobbok u nirrispettak int kif int. Issa jiena forsi l-familja tiegħi wkoll jaħsbuha bħali dejjem trabbejna dan trabbejna b'dan il-mod illi naċċettaw 'il kulħadd fil-ħajja, inħobbu 'il kulħadd, nirrispettaw 'il kulħadd. Jiġifieri, so jiena qatt ma kelli din il-ħtieġa li I need to come out as a gay person. Mhm. Jiena Glenn Vella, jiena uman. Mhm. Taf kif, jiġifieri, mhux kulħadd Iħossa dil-bicċa, jisu hemm il-ħtieġa li jina rrit ngħid li jina gay. I need to come out. Issa, min iħossa dil-bicċa xogħol ġifieri, I mean, it's fine. Mhm. So jiena mhux qed ngħid tagħmel ħażin jew tagħmel tajjeb, imma jiena qatt ma ħassejt dik il-ħtieġa. Dejjem għex tħajti, jien mel jiena dejjem għex tħajti ta' individu ta' mhm. jien min jien inħobb. Il-min irid inħobb jiena ġifieri so qatt ma kelli dik il-ħtieġa u vera din hija xi ħaġa li nħossha. Mhm. U inħoss li meta nara fil-midja soċjali, per eżempju, u persuni jitkellmu fuqha, nibda ngħid, ara dal-persuna għandu bżonn li jgħaddi minnha. Imma deep down ngħid, imma għalfejn għandu jgħaddi minnha? Jiena, taf kif ġifieri għalfejn? Forsi fi żminijiet passati kien hemm il-ħtieġa għaliex fil-verità il-komunità gay kienet iktar Malluqa, malluqa, minor, taf kif ġifiri, forsi kien hemm l-ħtieġa u dik tanks għaż-żminijiet passati u nies illi ħarġu fl-apert kien hemm iktar informazzjoni illum il-ġurnata wasalna fejn wasalna. Speċjalment ukoll anke Malta. Ġifiri, għara fejn wasalna dejjem hemm fej naslu iktar, imma nemmen li issa huwa forsi żmien illi id-dinja, ġifieri mhix ħaġa Malta biss, li dejjem taqa' fuq il-perspettiva ta' qisna inti għax inti straight person, tipo Inti bżonn tgħid li inti straight. Eh, fil-fatt inti. Jien bżonn ngħidlek, it's not about sexuality, it's about humanity. Humanity, eħe, jiena persuna, minix persuna ek, u fil fat inti għatli, u vera ek domt naħseb fuq, ħafna, għatli jiena mel, dejjem, għat moġbidek il-kelma to feel accepted. Jien anka dik il-kelma, ġvera. Eh, ma toqgħod. Int min jiena, jiena eh. min jiena. Biex mm. niġi aċċettat, I'm not special. Mm-hmm. Jien min speċjali, mm-hmm. int għalija inti minti speċjali. U jien min jiena li għandi bżonn naċċettak biex inti tħossok aċċettat. Baf kif ċerret ngħidlek jien, din dejjem taqa' għax isa d-dinja id-dinja, ovvjament, jisek eh, minu l-iktar f'maġġoranza jisu għandu l-power eh, kind of u l-komplament rridu they need to do a statement or something li biex tiġi. Ej, jalla, jalla, l-dinja naslu xi darba, mhm. xi darba, għal-kem nemmen li ċertu pajizi, ovvjament, u miktar mhm. minn oħrajn, mhm. għaw ċertu pajizi li għadna. pass, 300 pass lura, imma ġveri so nikkontradixxi forsi li l-nifsi fuq daw l-affarijiet, għax ċertu pajjiżna it-tnid taf kif ċertu ċertu nies li jridu jiġu aċċettati mhm. u jitkellmu fl-apert biex in-nies ta' madwarhom ikun hemm marfin mhm. taf kif. Fl-istess ħin jalla Naslu f'punt illi.
M'għandek bżonn. M'għandek bżonn. Imma inti ġieli ħassejt il-pressure peress li ovvjament inti ilek naqra issa.
Mela jiena. Ġieli ħassejt il-pressure jew mort intervisti fejn jgħidulek isma'. Ehm, ġieli kien hemm momenti eh. Ġieli kien hemm momenti fi żmien kont iżgħar jiena mm. fejn kienu jsiru programmi televiżivi pereżempju. eżempju qed nieħdu sehem fil-Eurovision jew festivals u jkollok il-mistoqsijiet u l-intervisti, ħa nkun onest miegħek. Jien dejjem għext ħajti. Dejjem għext ħajti, naħseb. Dak li jrieda. Kien hemm perjodu fil-ħajja ma li jisma' kien jgħiduli semmi li inti gay tipo ħanġibu taf kif għax it's something cool. It's something cool. Jew jiena ħa nsemmi li ana gay għax nista' nerbaħ il-festival pereżempju. I never did it u I will never jiġifieri, u kull min kont ngħid imma jien Jien hekk nerbaħ il-festival jew rrid nagħmel propaganda fuq il-kanzunetta. U għax Glenn.
Għax Glenn, għax il-kantant Glenn, mhux għax jiena gay u minix gay. U kont li dik kienet deep down, kienet tweġġani sa ċertu punt għax imbagħad even ma kont ngħid isma' jien assertiv, le m'għandix għalfejn jiena kellimni, jekk titkellimni fuq l-imħabba nkellmek fuq l-imħabba lura ġifieri. Isem tal-podcast.
Kelli, kelli, kellimni.
Ġifiri, għaddejt minn dawk il-momenti. Imma kont assertiv biżżejjed illi jisma'. Jien hekk irrid nerbaħ xi ħaġa jew irrid jew nagħmel intervista, irrid nagħmilha fuq is-suġġett li qed nagħmel f'dak f'dak il-mument. Hemm deep down kont inħoss li naqra pressured iva imma. Għaliex l-iktar kienet

U kont, waħda mir-raġuni kienet illi one kont ngħallem ġo skola, somehow kien hemm din l, alkemija, feeling vera illum ngħid, imma jien fis-serjetà kont naħsibha hekk. Imma kont iżgħar. Ma kontx matur biżżejjed, kunfidenti biżżejjed li jiena ngħid, Jina, qed niddejtja raġel. Ma kontx konfidenti biżejjed, imma jesti jagħti l-każ ukoll għaliex anka there again għaw eh, Malta is-suġġett kien iktar tqil. Qed tifhimni ġifieri hemm katina ta' affarijiet. U there again nerġa' naqa' fuq il-nikkontradixxi lili nnifsi, imma li kieku ma kinux ċertu nies illi ħarġu fl-apert u tkellmu, kieku ma kienx ikun hawn is-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata. Ġifieri, għalhekk qed nikkontradixxi lili nnifsi nerġa' nsemmi l-coming out and not coming out. Ġifieri, qed tifhimni, dik kienet nerġa' ngħid kienet dak x'ħassejt jiena. Inti fimni mhux qed ngħidlu huwa ħażin jew tajjeb, imma nemmen illi rridu naslu f'dan nixtieq u nemmen li naslu f'dan il-punt illi you don't need to come out. You know what I mean? I'm Glenn oh.
u that's it. And that's it and u li tkun Comfortable enough inti tkun miegħek innifsek u ta' madwarna, s-soċjetà ta' madwarna, illi jekk jiena kell rajtni ma' qed niddejt ma' raġel ara. Mhux toqgħod ara Glenn gay, ara tirri. Għax jien ma noqgħodx ngħid. Ara narak ma' raġel. Ii ara ara kelli. Straight, u xi ġifieri straight insomma. You know what I mean imma. Fimtek. Għalfejn għandna nużaw daw it-termini taf kif? Fhimtek.
Jista' jkun inti llum qed tħobb mara, inama ta' jmin, qollhom Lili x'differenza tagħmel ħajti? X'differenza tagħmel lilek, x'differenza tagħmel lili. Fil-fatt inti għatli għatli anki pereżempju bħal gay pride u hekk tgħidli meli jiena m'iniex tajjeb biex inkun il-leader imma inti dejjem tmur To support. I always did. Mhm. Min, min, ċfiri ħan nitkellemek, ġuvnod zaħir. Jien niftakar il-Pride, konna nkunu 20-25 ruħ, dejjem kont, dejjem kont ta' support kif għattejt inti. Mhm. Jien ma ruħi bħala influencer jew xi leader dal-affarijiet M'iniex tal-ispeeches, jiġifieri m'iniex, imma mbagħad ħa nagħti s-sapport tiegħi. Imma wkoll dejjem kelli l-backup tal-familja, Emel, jiġifieri din hija xi ħaġa li jiena dejjem kienet hemm. Sfortunatament mhux kulħadd. Forsi qed jismgħuna nies li huma ġenituri.
Bla dubju, u jekk qed jisimgħuna, jien dejjem għamiltu dan l-appell tiegħi, ġifieri jiena nemmen li jekk ta' madwarek mhux qegħdin hemm li tkun magħhom norm firi your, nitkellmu your circle of friends. Mhm. Jekk dawk qegħdin miegħek imma l-core circle mhux qegħdin hemm, it's very, very, very difficult. Mhm. Ġifieri din din inħossha sa jiena ma dejtx minna di sitwazzjoni, imma nħossha xorta. Għax nibda ngħid min bħal ommi u missieri u ħuti li vera dejjem kienu hemm U ommi u missieri ma kinux hemm għalija għax Glenn, għax gay, u anka ngħidu jaqbadni Tipo, mhm, mux mhm. suppost għandi nejda dil-bicċa xogħol, mhm. kienu hemm. Għax it-tifel tagħhom għax oħobbuni b'mod komplut, jien kif jien, u bħalma ħebbew il-ħut is-subien l-oħra. U jħobbuna daqs id-dawl t'għajnejhom u ma nafx kemm iktar, jiġifieri. Jiġifieri nibda ngħid possibbli li ġenitur ma jħobbx il taf kif xirrid ngħidlek jien il-ulidu għaliex għax is-sesswalità hija differenti. Nerġa' ngħid għalija mhux xejn differenti, imma forsi minn norm, għax anke mhm. dal-klim, imma ovvjament mhm. isna nridu nużawhom biex mhm. nispjegawhom. Bdejt possibbli tkun vera Isma isni jiena ma nifimix. Di ma nimmaġinaħiex. Imma sfortunatament, u naf għax għandi sħab li għeddew minna ġifiri. U għaw ġenituri li. U għaw ġenituri ġifiri u nibdejt dan u izmini ta' ta' Li jaqtaw minn mat-tfal tagħhom għax jgħidulhom isma'. Jista' jkun. Hmm.
Taf kif? However, mbagħad tkun inti bħala persuna li tkun da bħal tkun assertiv biżejjed, strong enough, illi eventually inti tgħix ħajtek fid-dinja ma tistax toġob il kulħadd, nemmen li deep down meta jkunu daw l-inen jaf ġenituri per eżempju, il-weġa tibqa' hemmhekk. Mhm. Tibqa' hemmhekk, however, life mhm. must go on, ġifieri ehm, mhm. imma it's difficult, it's difficult.
Inti u Sandro, il-konflim kien ħafna. 24, issa xedna fil-count 23.
Nofs ħajtek. Oh shit.
Iktar minn nofs ħajtek. Iktar minn verita.
U erba sin ilu, iżżewwiġtu. Mhux vera. Ekku. Iżżewwiġtu, ġifieri issa miżżewweġ. Kif tħares hekk? I mean, relazzjoni daqshekk twila. Ma tantx għadek, ma tantx għadek tisma' eh, fihom. Fil-fatt, I'm proud of it, għankun onest miegħek, ġifieri. Mhm. Jina, mhm. daw l-affarijiet qatt ma kont nobsor li nista' nħobb daqshekk u li nista' niġi maħbub daqshekk. Mm. Issa jista' jalla ħares qatt Għax da, dawn l-affarijiet kultant ma tistax tgħid x'jista' jiġri, imma tittaħdem għaliha inti r-relazzjoni biex kemm jista' jkun tagħmilha sseħħ. Fiċ-ċirkustanzi, fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja wkoll. Mm. Jiġifieri mingħajr ma nerġa' nsemmi għaliex ir-relazzjoni tagħna għax raġel u raġel hija differenti. Mhm. Forsi mis-soċjetà, speċjalment fi żminijiet passati Fi żminijiet passati kienet iktar diffiċli. Għax ejja ngħiduha kif inhi. Qed tifhem? Ħafna nies kienu kienu kaw il- Diffiċli. l-ajjiet, ħa, the rumor, it-tendenza li dawk gay, dawk ma jafux ikollhom relazzjoni, dawk moħħhom biex jiġru 'l hemm u 'l hawn. U Ekku. inti id-definizzjoni ta' mhux vera. Ekku.
Ġifieri kien għalhekk kien ħossni proud of it, biċċa xogħol. Ġifieri bħal kull relazzjoni oħra għandek l-ups and downs. Bħal bħal kollox ġifiri, mux għat nejtlu kollox u għawartu zar, imma kun hemm ħafna sabiħ illi da sabiħ iżommok ma' qut Aħna bdejna, aħna l-istess età jiena u Sandro, so aħna bdejna isak il-fażi tal-ħajja. Ġifi kemm kellkom? Naħseb laqas kellkom 20. Le, aħna kellna
18. Zar, zar.
18 kellna, ġifieri. U għaddejna isna l-fażijiet tal-ħajja flimkien, ġifieri. Gibirtu flimkien. Gibirna flimkien, ġifieri.
il-kawlata mill-jom flimkien, il-bazinka mill-jom flimkien, li tqum la ta' filo dwar xi parti u titlef ġurnata minn ħajtek. Għamilni flimkien, ġifiri, għamilna ħafna affarijiet. Illi jisna ma kienx hemm xi ħaġa li ma milniex. Ah. Qed tifhem li jekk Sandro tagħmel xi ħaġa ġinna ta' fħajtu, jiena sapportajtu u tant ieħor, ġifieri. There again, Inħossni grat ħafna u nħossni aħna dejjem il-familji tagħna dejjem ħabbewna. Hekk kif aħna bħalma aħna ħabbejnihom, hekk kif inhuma, ġifieri allura aħna il-kelma bl-Ingliż hija blessed. Lucky, għax qas ngħidha l-kelma lucky nbdejt tinsama naqra sa xi xorti. Mhix xorti. Tifhimni? Blessed li aħna għandna familja Il-familji tagħna jħobbuna u aħna nħobbuhom, jiġifieri bħal kull taf kif bħal kull. Li kieku ġie xi ħadd fuqek meta kellek 20 u qallek isma' taf li xi darba ħad tkunu miżżewġin intkom. Kont temmen. Żgur li u jaqas kont noħlom li xi darba niżżewweġ. Għax qisek one qed ikollok iż-żwieġ. Inti ġiex tgħidli mmur barra minn Malta u niżżewweġ taf kif jina qed niżżew jina Malti, jina patriot esaġera, nħobb il-Malta, ħafna nħobba l-Malta. U qatt ma esperajtu li mmur barra minn Malta qas ngħix. in love with my country, with my mind, mhm. ġifiri. Mhm. U nħobb il-nis Maltin, jina jek, ġifiri, jina mhm. nħobb il-Maltin, nħobb nintaqma n-nis Maltin, jek nara n-nis, jim minn daw kan sefer barra nara l-Maltin. Ħasbur tiġri fuq, mux tmur in-naħa l-oħra.
Taf kif? Ġifiri, għat ma kont nobsor li nista' nizzewweġ. Għat. Biss meta l-Gvern Malti dak iż-żmien, jiġifieri daħħal iż-żwieġ hawn Malta, l-ewwel nett għenet, jiġifieri dawn din xi ħaġa oħra, jiġifieri forsi m'għandhiex x'taqsam mal-question, nemmen illi meta għandek leader, da f'kull pajjiż mhux qed nitkellem hawn Malta biss, meta għandek leader int, leadership għaddejja fil-pajjiż u qed tieħu ċertu deċiżjonijiet, dawk id-deċiżjonijiet ħa taffettwa s-soċjetà. Il-mentalità. U l-mentalità, jiġifieri Mhux hawn Malta, ġifieri anywhere fid-dinja, x'inti għandek ċertu partitari ta' ta' partit politiku li qed imexxi. Li da taf kif ġifieri x'qed jgħidu jekk inti tissapportjah bla ma trid taċċettah. Ħa taffettwa.
Ħa taffettwa. U taffettwa t-tajjeb. Għax inti jekk inti għandek il-partitari tellgħuk fil-gvern whatever,

Għaliex jiena mbagħad deep down inxtegħlet fjamma li bdejna ngħidu, eh.
Nistgħu niżżewġu. Taf kif nista' ningħaqad fi żwieġ u tgħid li kien hemm l-unjoni ċivili qabel sa jtagħmilha mhijiex żwieġ għalija. Mhm, mhm, mhm. Għax jiena bħalma ntiżżewwiġt mel. Darbtej.
Imma jiena U għandek dittak iżżewġ li terba darbiet, it's fine. Qed tifhem kif inha ma tagħmilx differenza f'ħajti. Li kollok ċans. Qed tifhem u there again bħal kull ħaġa oħra. Mhm. Mhux għax iż-żwieġ għax gej, għax iż-żwieġ. Għax rit lilu.
Għax iż-żwieġ.
Eżatt.
Palma żewġ tinti, nista' nżewġ jiena. Eżatt.
Eżatt. You know what I mean, ġifiri, dik għalija e, kienet xi ħaġa li qatt ma bsarta f'ħajti, daqqa sandrom, ġifiri, konna ovvjament kiku sabiħ kun għamluha, mm. imma rrid nagħmilha hawn Malta rrid nagħmilha. Mm. U meta daħlet insomma, ħadna l-pass konna. U ma dispjaċini xej, u jiena persuna tal-promises. Eħħekka di għattili, għattili, għattili. Imma nħobb jekk għandek il-promise mel, palma ġejt, sempliciment dal-podcast jien. I did my promise li nħan iġi, u jekk ħan iġi, ħanamluħ sewa, taf kif ġifiri, jekk ma nistax, ħanajdlek ma nistax. U di ta' żwieġ kienet naqra

Anke aħna, aħna xi darba ħa nispiċċaw. Mhm. Nafu li hemm closure, meta mhm. hu ma nafux. Imma sa di mhm. illum il-ġurnata jiena jekk ħanaqbad proġett irrid nara an end. U f'dan l-end jista' jkun nispiċċa proġett ħalli nerġa' nagħmlu. Imma spjegali għalfejn. Issa,
Għal nasal għalih għax meta ġejt għaż-żwieġ pereżempju, il-promise huwa kbir. Għalija kienet xi ħaġa kbira. Kienet xi ħaġa kbira li jiena rrid inżomm dal-promise till the end of time. Din mhix proġett ħa mmur nagħmel kunċert. Għamilt ħdimt għalih u nafhem il-kunċert u dakinhar hemm Spiċċa l-kunċert u kapitlu magħluq. Din hi xi ħaġa għal dejjem. U rrid Ongoing, hux?
u rrid- u rrid insalva, nipprova, there again, diment li ma jinqalgħux ċirkostanzi illi ma nistgħux inko- inkomplu. Però l-wegħda tiegħek hija dik. Imma il-promise is a promise. Issa, jekk jiġri xi ħaġa, tiddiskutija u da Derek Gen diment li ma nweġġax il ta madwari jiena u jalla jalla ma ssirx għax jiena naħdem biex ma ssirx ovvjament. Imma it was big. Għalik.
It was very very big. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark Evita li jiġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection.
Saqajkom għajjenin, muġugħin u jridu s-sirħan? Mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq proprju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom.

Però ż-żwieġ għalik huwa kaxxa magħluqa fejn hemm il-bidu imma t-tmiem ħa jiġi mat-tmiem tiegħek. Mat-tmiem tiegħi. Jew t-tmiem tiegħu.
Till the end of time. U dik kienet qiegħda. Eh dik kienet kbira. Hekk, tagħmillek ansjetà. Ansjetà, kienet tagħmillek ansjetà. U se nitkellmu imma għalfejn inti proġetti trid il-closure għax l-ansjetà tiegħek tidħol ħafna fiha dil-biċċa tax-xogħol. Ukoll. Ukoll. Eh, u għax għamilt allura? Issa, jien m'għandix problema li nitkellem, ġveri, mhm. m'għandix mhm. problema u very open. Mhm. U niftakar, kont kellimt ma' Sandra tlu, tipo, għat nħoss għat ila kbira dil-bicċa xogħol. U konna sibna ġveri lajnuna professjonali.
Morta ta' talk therapy. Għan terapista ta' ġveri Mhm. Couples. Mhm. U Sandro bħali ġviri m'għandniex problema illi aħna nitkellmu. Dik hija stigma ovvjament. Tifhem fuq dawn l-affarijiet u u għalkemm vera kulta tkun hawn l-istigma, ma nafx għal fejn teżisti din l-istigma. Mhm. Ma nafx għal kulta nibdejt imma bil titkellem ma ċaħta. Però tispert isir aħjar, eh, ġifieri, it's getting better. Ġifieri ma tkomx għal fejn bażikament. Mhm. Anzi, Tistrieħ, tiftaħ. Vera. Il-moħħ jistrieħ. Vera. U da fi żwieġ ċivili ma jippreparak ħadd. Mhm. Dik oħra ġifieri, waħda minn dawn l-incidenti kun ukoll jiena ħan idħol xi ħaġa daqshekk kbira. Taf kif? U ħadd ma jippreparak. Imma inti tieħu l-żwieġ bis-serjetà li għandu jittieħed. Għax illum il-ġurnata. Ma qed nemmilha dik il-kelma, ma kulli forsi anke l-età tiegħi wkoll tagħmlek tagħmlek matur. Jiena meta kont żgħira, qisek laqqas biss taħsibhom ċertu tertu. U fil-fatt kif qed insemmiha ħafna li għabbor 10 snin ilu. Vera. Ma kontx naħsibha l-istess. Vera. So l-età tagħmel il-dak tagħha. Inti għad ħanamel pass u dan il-pass ħanamel b'serjetà. Ħanamel b'serjetà.
Niftakar S, Morna u tiskanta kemm tagħmellek ġid illi titkellem u titkellem ma' ħadd professjonali. Din mhux xi ħaġa li titkellimha ma' sħabek. Hija xi li inti titkellem u tif ġifieri u għenitni ħafna. Għaliex nerġa' ngħid bi żwieġ ċivili m'hemm ħadd li jippreparak. Qed tifhimni? Ġifieri u jalla Jalla, illi meta neħtlu jkun hemm daw, eventwalment f'Malta tidħol xi tip ta' xi ħaġa li jekk int ħa tiżżewweġ b'mod ċivil, ikun hemm xi ħadd talks whatever it is, imma għandek xi tip ta' guidelines x'jiġri u ma jiġrix, mhux qisek inti

Għalhekk, isma', ara kemm int tħobbu li lest tidħol għal xi ħaġa li m'hemmx closure tiegħu. Ekku, kif qed tgħid int, fil-fatt, mhm. msandejja ngħid, waqt is-session, inżekk inħar, hekk kien mhm. joħroġ li tibqa' mhm. li għamil dal-pass għax tant kont tkun trid li dik il-ħaġa tagħmilha b'mod serju, b'mod matur, nitkellem hekk. U aħna jkollna COVID wedding. Koħa ngħidlek intom kortu sfortunati, mbagħad fortunati fl-istess ħin, intkom kelkom it-tiġ tagħkom mela kien ippjanat. Għandna kien f'April. 2020. 2020. 2020, bang in the middle. Ekku, imma rrid ngħidlek eh.
biex naqqaddin flimkien. Hmm. Aħna lina ma żewġniex konna f'April, għax ovvjament kienu kulħadd maluq, ġveri Ma stajniex niżżewġu. Fejn aħna ridna niżżewġu għas hekk immorru jiena u hu weħedna u niżżewġu. Kellkom tikkanċellaw kollox. Il-party sabiħ. Sabiħ tibbażi. Ma mhux għall-party.
Imma għandna żwieġ.
U ma ħallewniex li niżżewġu ġil laqqas immorru ċivil u niżżewġu bejn ma stajniex. Kollim kien maqfu id-dar. Kellkom kollox lest. Kollox lest.
U mbagħad aħna niftakar Għamilna u mbagħad żżewwiġna mbagħad posponejna l- Jiġifieri, jiġifieri, you invited people, you uninvited. Imma is uninvited kienet neċċiri li għax dak kulħadd malu id-dar kien. Awtomatika kienet il-ħaġa, imma mbagħad aħna posponejna konna għal wissu u sibna d-data li kienet 29 ta' wissu li kienet isu l-anniversarju tagħna fejn dak kien li żżewwiġna aħna laqna 19 il-sena flimkien. So kienet data vera speċjali. Għalikom.
U
posponina kollox, arġajna invitajna l-nis, kollox, għattiċ, u mux tiċ. Imbat.
Umbat.
Tleġġimat qabel, eżatt, reġat faqqat il-mewġa kbira ta' Malta.
Il-mewġa propja ngħidilha jien.
Maġina l-zjeta kbira. There again. Umbad daħal il-finanzi fin-nofs, kollu, xi tkun tam il-parti, il-preparamenti, inti t-leġġemat qabel tkun. Lest.
Lest. Lest.
Kulħat jifem, ġviri, common communications kolla, anka last communications kunu saru. So, u reġet faqqat il-mewġa l-kbira,

Jekk xi darba nagħmlu l-party nagħmlu war jew ma nagħmlu xejn, I mean it's fine. Inti fem? Gawdejna fil-ħajja din kont ġifieri, għamilna parties. U l-ak li jena f'malaqx kollox kien il-gvern ġifieri u stajna niżżewġu. U ġviri, u għemmek dik kienet at least serħan il-moħna nizzewġu. Imma mbaħt, ridna xorta Nbidlu kollox. Nbidlu kollox.
Eh, ta' finti kollok id-deposits u mux deposits. Eh, ovvjament għajt isma, bli kienem, naraw kif għanduru maħħal bieċa xogħol. Ovvjament, ridna nerġaw namlu l-iktar kera kienet l-uninvite again dik kienet. Għax ovvjament.
Stallet.
Kelkom twaqqaw n-numru. Stallet u
U apparti l-istallett, vera situazzjoni. Eh, t-dejja, imma. Ta' dwejja.
Mhm.
Imma ovvjament. U ma tkun tajna lajn illi isma. Just family. And aħna kellna groom squad, aħna ma kellniex bridesmaids u l-affarijiet ġifieri kellna ħbib tagħna li huma ħamsa very, very close, dawk kollok il-ħbib, imma dawn ikunu. Eżatt, u bat ikollok is-circle. Very, very, very, very, very, very close. Illi kienu ġa parti mill-groom squad, kienu ġa parti mill-team tagħna. U zammejna ġifieri vera Numru, numru vera żgħir. Li u vera kien tieġ indmu ħafna u jiena peress li ovvjament ċertu fil ġibu l-klansità u jiena control freak u Sandro Pali u kol, kienet Ġurnata illi għalkemm kien kollox planned mhm. by time, kienet ġurnata fejn aħna konna rilassati u jekk xi ħaġa ma timxiex mal-ħin, it's okay. Iġifieri what I mean, kienet xi ħaġa kif taqbattejt. Il-COVID mhm. ġel ninħossni Relassat, you know what I mean? Fatlek jiena ir-riġidità tal-Covid lilek tagħtek flessibilità kbira. Ara, naqra anke mhm. xkont kif taqbad tgħidha. Mhm, mhm. Ġifieri dik il-Covid jiena llimni daw l-affarijiet. Għallimni ħafna, xorta żewġt, against all odds. Ġifieri kienet xi ħaġa
Kelkom tbidlu kollox. Kollox.
Sal-aħħar ġimgħa. Imma again solod, we did it, we did it. Ġiri, bqajna naħdmu, u mbagħad there again nibqa' ngħid kemm ina xorti għat il-kelma. Li si persuna li top di kifin bl-sparar ta' moħħi kollu. Tifhem u u għasanna.
Ħadtu pjaċir ħafna. Ħafna pjaċir.
Ħafna ħafna. U I don't regret u naħsbu kol nerġa' nagħmel il-tixti nerġa' nagħmel l-istess. Ismani, issa mhux erba' snin ilek miżewweġ issa. Nerġa' nagħmel. Issa mela anniversary party u. Mhux hekk. Nagħmel wieħed kbir. Nipprovaw xi darba.
Dalwaqt nagħmlu eh, x'fimni sentejn oħra, nagħlqu 25 sena flimkien. Hemmhekk. Hemmhekk.
Lesti mela, lesti 2026. Jod nippjana party.
Daqshekk. Forsi li ħafna nies ukoll ma jafux li inti lilek kif qed naraw narawk narawk hyperactive ħafna, narawk vera titħaq ħafna, però inti għandek l-ansjetà tiegħek li inti tiddilja. Bħal kulħadd.
Bih. Jien anzjuż ħafna, ġifieri L-ewwel nett nerġa' ngħid jiena control freak. Mhm. X'inhi kemm di proġett mhm. kif kun nista' nħossib mhm. kollox xi mibdu sal-aħħar. Għażek li kolli f'moħħi sin ngħid mhux kulħadd ħajfimni, taf kif. Meta nafda f'ħadd ieħor ġili ma jtunix l-istess enerġija li jina nkun fejt fija. So hemmhekk tibda ġejja l-ansjetà. Allura biex ma taqbadnix l-anzjetà, tagħmel kollox int, u meta regen imma mbagħad ma tagħmilx stress jikber u hekk. U l-anzjetà tikber xorta.
Se vicious vicious circle.
Jiġifieri
issa illum il-ġurnata imma tgħallimt ukoll li kultant din ħa nagħmilha u ħantiha lilek tagħmilha li imma llum drajt li ma minn ħa naħdem Għax naf li inti ħattini ċert f'qalbi ħa neżel lilek għax naf li ħattini dak li jien nixtieq u l-anzjetà tiegħi ħa tonqos. Imma ovvjament l-esperjenza tgħallmek, iż-żmien jgħallmek, mhm. tifhem, u tallimt ukoll, there again, nżammu l-COVID, illi isma' din tista' ssir u forsi din nista' jiena. Flok nagħmilha hekk, nagħmilha hekk. and I'm still happy. M'għandux għalfejn ikun kollox perfett. Qed tifhimni?
It's fine. Jiġifieri mhux qed innaqqas il-professjonalità tiegħi. Għax dik qed tnaqqas. No way. Le, le. Imma ma hemm limit fejn jiena ngħid isma' din nista' nagħmilha kif inhi, ħossni professional enough li nagħmilha hekk, imma mbagħad għandek għaxar steps li minnhom daw għamil priorities tagħhom X'se nagħmel within the circumstances li nkun fihom dak iż-żmien li nkun qed naħdem dik il-biċċa xogħol. Mhm, mhm. Xaġa forsi li n-nis ma jafux għax mawx naħseb ehm, tal-lim fuq bizzejet għax anki meta kont tkellimni inti kont l-essi, pero tħobb il-bidla u ġvera u issa jura vocal. Jena musician fil-verita. Coach. Ma parti ekku.
Eżatt. Ehm, ħanejdlek Jiena gradwat fl-education, jiġifieri bdejt bħala l-SC, ma bdejtx ngħallem l-iskola x'taqt dejjem il-vuċi kienet priorità għalija mhm. u li ngħallem klassi li kien ċaġet xi ħaġa kbira, għax ovvjament fuq il-vuċi għandek ħafna iktar stress. Għajdli!
20 sena.
Mbagħad niftakar kont jħobb il-bidla ġifieri nħobb there again. Nindem hemm closure. Ġifieri nkun nixtieq li ximkien Ħanaq tal-għajn, ġrat dik, part of my life, issa xabbih li nagħmel ħaġa ġdida. U niftakar bat għamilt sentejn nallem resource centers, eh, music, kienu l-izbaħ naħseb sentej li ħdim fl-education li l-izbaħ minn ħajti u koll. Issa. Għaliex għat nallem il-mużika, mod vera, vera fan, jien għandi Demettilek jien għandi l-iktar persuni għal qalbi, I mean il-Maltin, jien kif għedtlek l-ewwel imma. Tfal. Jiena tfal b'diżabilità u mm. anzjani huma mm. nies li vera inħobb, esaġerate. Eh? Mm. Ċirina, inħobb jek nara anzjana per eżempju jek mixja fit-triq, qed ħan is-sindika, sindika mill-kbar. Eħe. U naqaf naqaf hekk u nħares, eh? Għalfejn imma? Xi ħaġa tant nara xi ħaġa sabiħa. Bl-Ingliż il-kelma it's endearing. Il-kelma. It's endearing. Taqbdek il-ħlewwa. Ħlewwa f'qalbek. Ħlewwa, kunbit. Vera non peċe narom. U tfal b'izabilità, fimtek, tant kituni ferħ, ma nagħmel xi ħaġa, ma nafx din ħaġa. So, Meta kont naħdem dawk is-sentej, qed ngħidlek, kont nieħu biċir għaġeb. Imma still, dejjem xtaqt li jiena nkun mużiċist full time fejn jiena nkanta u fejn issa fil-ħin liberu tiegħi, liberu, fil-lum huwa xogħol tiegħi, fejn nista' naqsam in-knowledge tiegħi ma' ħaddieħor. Mhm. Ikolli klienti jiġu għal lezzjonijiet u sessions tiegħi. Anke lezzjonijiet illum ngħidhom iktar sessions għax iktar nara sezzjoni. Fejn qed intaqa' ma' kantant. li jiena min-knowledge tiegħi ħa ngħinu jew ngħinha tasal fejn tixtieq hi, mhux fejn iridha jien. Fejn jixtieq l-individwu. Tajjeb? Jiġifieri u tiskanta kemm jiena wkoll nitgħallem għand il-persuna. Għaliex kultant speċjalment jiġu ċertu żgħa, iż-żgħażagħ li jiġu llum, jagħtuk perspettiva oħra anke mużikalment fejn iridu jaslu, li jiena qatt meta kont żgħir daqshom ma kont naħsibha, u llum ta' Joħolmu iktar hu llum il-ġurnata. Illum ta' 41 sena ngħid illallu. X'ambizzjonijiet, pereżempju. Eħe, joħolmu iktar.
Kif ħa ngħinhom imma jien? Kif ħa ngħinhom? Jiġifieri u vera, jiġifieri din ittini sodisfazzjon kbir. So, so bqajt fl-edukazzjoni, fit-teaching, taf kif? Però mbagħad għandek il-mużika li hija Imma għand- em, passjoni. taf kif b'mod differenti. U vera hekk, I mean, kuntent b'dak li nagħmel 100% ġifieri. U- U ma naranix fil-verità nagħmel xi ħaġa oħra. Ma naranix nagħmel xi ħaġa oħra. Kif semmejna l-mużika, ħa nsemmu l-mużika mużika. Mużika, mużika.
Inti erbaħt kont l-ewwel edizzjoni tal-mużika mużika. Terġa' tidħol jew? Ħanejdlek, dan affarina nħobbu, so never say never, biss ma qtajċ ma qtajċ għal xina kull sena anka ma taħt semjin dejjem kelli kompetizzjoni f'mużika mużika. Mhm. Ġifieri Jiena nħobb, ġifieri nħobb inkanta, l-produzzjoni vera toġobni tal-mużika u l-kompożizzjoni toġobni ħafna li tikkreja xi ħaġa mhix xejn. Mbagħad immur l-istudio mal-arranġatur u naħdmu fuq. Dik toġobni. Inti tikteb il-mużika. Il-mużika.
Eżatt.
Umbat immur għand l-arranġatur, għand il-producer u naw. Umbat jagħmlu l-kliem.
Umbat il-ġat li klima tanċ ninqala ġbir nqabbat l-awtur, għax fil-klim kiku taf, kiku taf. Iva nġenninhom, li kien ġenninhom, għax immoħi jaħdem ħafna fonikli. Il-ħost tal-kelma mal-mużika, insomma. So, inġenninhom, isma' għak kirit A, għak kirit I, Wow.
U problema għax huma jridu jsibu l-kelma adattata. U li tagħmel sens mal-lirika. Imma b'xi mod, ma min naħdem jiena jifmuni bil-ġenn kollu ta' moħħi. Ironikament, meta niġi biex niktab għalija nifsi, vera nsiba diffiċli. Temmina? Mm, Diffin sembi vera diffiċli. Biex nikteb għal ħaddieħor insofek insibni iktar at ease u jiena u nikteb il-mużika u nisma' nibda nisma' l-ħoss tal-kantante jew kantant li qed nikteb. Xi nisimgħu f'widnejja. Ma nafx xi tkun dil-ħaġa imma hija xi ħaġa built
Bil-fors ma talent, talent instintiv kważi. Edem mek u ġviri, umbat meta nkun naħdem mal-kantant, ovvjament nimxi pass pass, mhm. u nara l-kieċ, normalment nkun il-kantant nkun nafu, mhm. jimmu se niktab għal-kantant li ma nkunx nafu, ġviri, mhm. irdin nkun Konfidenti ħafna li jien hekk ħa nikteb il-Melanie, naf ir-range tagħha, naf l-istil, naf il-passjoni, naf il-qalb tagħha x'inhi, qed tifhem? U jien nkun qed nisma'. Fil-fatt anke f'Mużika Mużika għandek għandek għandek xi kompożizzjonijiet li għaddew ukoll. Dis-senija, dis-sena, għaddew l-itnejn. Jiġifieri. Proset. Dejjem kont involut Ġifieri kantajt l-ewwel sena u erbaħtu u anke dik is-sena kelli kompożizzjoni ta' Avenue Sky mhm. dakinhar. U kull sena ktibt, ktibt il-Bloodline, ktibt il-Jasmine, ktibt il-Ġada, ġifieri ktibt kull sena. Issa naraw din is-sena wkoll. Ġifieri li nieħu sem bħala kantant, da bħal Eurovision. Tant sem fil-Eurovision. Kif kont ħan saqsik, kont ngħidlek baqanna l-aħħar ftit minuti, kont ħan ngħidlek li jkollok nara. Tiftakar mill-Eurovision. 2011. Esperienzi zbieħ ħafna tal-revision jien. Għaj minn dak iż-żmien moħħi kien jirrevision, jiena l-ewwel fen, għadni fen ta' nasa meta kont diżel kont iktar imma fen. Xfin kien jirrevision biss, kun mm. ngħidek il-kanzunetti ta' fejn dumma biż-żminijiet kont fen. U jisna tarġajina għal tinsi xi mort 14 sena ilu.
2011. 2011, 13.
Dak iż-żmien Malta, kulma kien hawn l-Eurovision jisimgħu as a big thing u l-għani tal-poplu li għadu jeżisti sal-lum. So isek hemm sajna mmorru, illum tant hawn social media, illum tista' tkun taħdem biss kantant ta' social media. Vera, vera. Taf kif, ġifieri, illum ħafna opportunitajiet. Qabel kien Eurovision. Let's say, kulħadd, mill-kbir sa' żgħar ta' revision. Vera, vera, vera, vera. So, ovvjament dejjem xtaqt li mmur l-Eurovision kont naħdem, sena wara sena wara sena dejjem naħdem. Imma meta mort l-Eurovision kienet esperjenza sabiħa mmens jien, ġifieri imma jkollek tgħidli isma' mhm. kif ta' karmi l-Eurovision, mhm. jħan ngħidlek. Tliet affarijiet iġuni ġo moħħi. Kemm intost tlieta. Meta l-baħti li riviġinaw Malta. Mm. Dik ċara kristall. Intom. Niftakar. It-toma. Smuħan provanejda. Niftakar it-toma li ħassejt ġo grizmeja.
Dakinhar
kelli sitoma ta' ċtu kbir hekk. Tal-ansjetà.
Imma mel, ġifri, għad għandi din il-memorja jistin xomba. Wow. Taf kif? Ġo, u nitla fuq il-palk u nara fid-dress, fid jien kont dan mediterran U nara Id-dress circle, xi dak in-nies mifqugħ nies kien. U nara l-ommi u l-missieri. Aha mhux George Paul, ngħidha skuża tinkiżilli l-vuċi għax nitgħu emozzjonani din il din ix-xena, naħseb huma qas jafuha. Se jaraw jaraw dan, taraw jaraw żgur. Narhom bil-wieqfa iċaċċbu. Kienet vera hekk. U għandi din il-memorja, xi ħaġa hazy hekk, hazy hazy. U nara dakinhar ta' ta' mill-ċpali ta' ta' bikkilili. Imma vera. U għandi dil-viżjoni eh. tagħhom hekk. Hazy hazy hekk Huma biss minn dak in-nies kollha, qas temmen imma, minn dak in-nies kollha tara lilhom hekk, they stood out, iċapċpu hekk, u qed narahom bi slow motion, eh. Kif ħassejtek dak il-ħin? Qed narahom bi slow motion. Ġifieri dik u dal dal-għaġtu hekk vigriżmejja ta' ta' tipo għamilniha. Dik l-iktar li għandi ġo moħħi. Dik u esperjenza sabiħa tal-Eurovision kienet meta ġejt lura. Meta ġejt lura mill-Eurovision, Qisni Madonna rbaħt il-Qrivision. Għax ħa nfakkru naqra inti meta tlajt inti kien hemm one mark, kontu ġejtu draw. Mela, jien kont konna ġejna taj aħna Malta u Switzerland. U Switzerland kienet ilha ma tgħaddi fil-Eurovision snin twal. U konna ġejna taj. It-tent. Imma r-regolament kien jgħidlek. Skużana nixrob. kien jgħidlek li min iġib l-iktar 12 jgħaddi hu. U aħna konna ġibna 2 12s u ma kienu ġabu 3 12s. U kienu ovvjament għaddew huma. U jisom jisa Malta, vera dak il-nar, minħobb li rivġinu u hekk. Tipo ħadnija, tipo ħadu għin, naf kif. Mhm. U jiena anke I mean kont diżappuntat fl-istess ħin taf kif m'hemmx tagħmel. Imma ovvjament kont diżappuntat għax jiena suppost. Għaddej.
U kollina ma ngħaddu Malta wkoll. Żgur. Anyway, hekk kellu jseħħ. U niftakar meta ġejt lura. Ix-xena qatt ma ninsiha. Ġifieri dawk dawk iż-żewġ xeni niftakarom. Għalfejn?
Instinct.
Spjega li x-xena li meta ġejt l-airport. Tal-airport mifquħ nies. Ok. Jien iktar jisajna vera. Sabba tafni. Jien ma nħobbx semmin naf kif. Jien għantik nara n-nies nidħol ma' n-nies u għadu jġibu s-security. Nanka nejda nistħi. Nistħi ta' vera nejda di. U jisu ħira xma nafx min. Ġifiri, imma kienet overwhelming. Mm. Overwhelming ta' vera kienet li dawk it-tnejn, ġifiri, baqaw daw daw iż-żewġ ċeni jien tal-Eurovision baqaw f'moħħi Hekk, jiġifieri tgħid li l-performance le. Mhux se ngħidlek le, hemmhekk qiegħda, imma instant memories huma daw it-tnejn. Dawk. Daw it-tnejn.
Proset. Issa, never say never tuħu sem jew le, jiġifieri nemmen dejjem li jkollok jien ma nħux sem f'xi ħaġa

Issa tintlaqatx, le, dik hija, it's not, mhix f'idejja. Jiġifieri, hemm iċ-ċans li jista' jkun. Imma l-Eurovision naħseb diffiċli tax tit ħafna ħafna flus.
Ejja, ħafna flus. Minix daqsik senjur biex nagħmel. Glenn taf li għadda l-ħin, għadda l-ħin. Le, għamlu namlu ieħor, għamlu t-tnejn. Għawrit jibqaw, da mux ħajitla. Għara. Pjaċira, ġibda. Minn tħelu.
Mela xinajdlek, vera. Thank you ħafna ħafna li ġejt. Grazzi lilek. Thank you. Grazzi lilek u ħanajdlek tal-aħħar din. Ah. Ġviri, kemm inti ġenwina inti hmm. u kemm int preparata inti professjonal immens men li tagħmel għax kienet intervista li ehm, differenti ħafna. Li ħliġ suġġetti li jiena naħseb mhux naħseb qatt ma tkellim ma fil-pubbliku. Ġifieri Li għalija xaġa sabiħa. Grazzi. Ħassejtni ċitat li ħanamil din il-podcast. Thank you. Ovvjament mi għandi tim warajja ġifiri. Proset li l u kol.
Minix għawwa. Għandix dubi.
Grazzi, ħafna, ħafna Glenn qabel ma titla. Biex ġejja. Għandi naqra decoration ħelu għawek, da presepju taraħ. Et taraħ il-bambin fin-nofs, da grazzi l-valletta glass. Wow. Oriulom ħa, poġġiħem emmek, jow ximkien. Wow, wow, wow.
U ma stajtx ittini xi ħaġa sbaħ għax jien nħobb ħafna ħafna ħafna x-xogħol Malti. Allura rajtek. U hawnhekk għandna the icon by Antonia Banderas naqra f'wieħa grazzi lil Tashbish Perfumery. Thank you so much lill-isponsors mela. Grazzi. Xi ngħidlek Glenn, hi. Ħadt pjaċir immens.
Thank you ħafna. Vera ħadt pjaċir hekk għax U anki jiena sirt naqra iktar close tiegħek. Vera.
Grazzi, grazzi.
Jiena qabel ma nagħla nixtieq nirringrazzja lil sponsors personali tiegħi, lil Gabby Vella għall-makeup, lil Hair by Alison, lil Morgan għall-ħwejjeġ u Luxonas għas-sett. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Ferrara Casa. Amrita Footcare and Wellness Centre, Renault Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Valletta Glass, Burger King, Mayoka Spas,